Insemmilkom. Vassalli u t-talim tal-Malti. Is-seklu 17 kien is-seklu tar-raġuni. Galileo u Newton uħollu l-problema tal-univers mingħajr referenza għal kittieb sagru u tradizzjoni. Fl-1690 John Locke

Dan il-moviment rivoluzzjonarju laħaq il-qofol tiegħu fit-tieni nofs tas-seklu tmintax. Kien iż-żmien tal-Illuminiżmu. Meta skont Immanuel Kant, il-bniedem minn tifel sar raġel. Is-sogra jaħseb b'moħħu u ma ħalla lil ħadd jaħseb għalih. Kull attività umana tpoġġiet taħt it-teleskopju tar-raġuni, kif spjegata fl-encyclopedie. X'imbagħad ta' dan il-moviment frisk wasal ukoll Malta permezz ta' żewġ personaġġi eċċellenti. Nicole Muscat, l-ewwel Avukat Ġenerali ta' Malta, sfida lil Piju Sitta b'kuraġġ inkredibbli, f'konfront mingħajr preċedent, u saħaq fuq is-separazzjoni bejn Stat u Knisja. U biex niġu għas-suġġett tagħna, min kien Anton Vassalli ħolom li jifdi lil pajjiżu bl-edukazzjoni u permezz tal-lingwa nazzjonali l-Malti. Għal dan il-għan beda jistudja l-Għarbi għand Don Ġużepp Calleja, fejn se rebaħ il-premju tas-suġġett. Dik is-sena stess, 1785, Mikiel Anton, issa ġuvni ta' 21 sena, kien Ruma, student tal-Università La Sapienza. L-ewwel għan tiegħu kien li jsir missjunarju u kien saħa l-ewwel erba' ordnijiet minuri biex beda jissejjaħ abate. Imma Ruma telgħatlu għal rasu. Il-kotba li beda jaqra, bħal Dei delitti e delle pene ta' Cesare Beccaria, bidlulu ħajtu. Ma waqax minn fuq iż-żiemel, imma bħal Rousseau, fi triqtu biex jiltaqa' ma' Diderot, jew bħal Edward Gibbon, fil-Knisja tal-Areċeli, Ruma, vuċi ġewwinija pperswadilu pperswaditu li kien sa sar bniedem ġdid, sid tiegħu nnifsu. Dan is-sens ta' libertà ma beżgħux, anzi mlieh b'sens ta' ferħ. u dawl, konxju li kellu ruħ ta' ribell. Mhux aktar missjunarju tal-Misilmin, imma missjunarju ta' pajjiżu, billi jiġġenera lil ħutu Maltin permezz tal-lingwa tagħhom. Kien għalhekk li fassal alfabett, dizzjunarju u grammatika, li bihom seta' jwettaq il-pjan li kellu. Kien pjan metikoluż, kif spjegah tant tajjeb fil-Progetto. li deher fil-Lexicon, l-istampa l-istampa fl-1796. Kellha tkun sistema ta' edukazzjoni nazzjonali, mhux għall-elit biss, bħal Marija Teresa, it-tifla tal-Konti Injazju Muscati Navarra, li kienet taf it-Taljan, l-Ispanjol, il-Franċiż u l-Latin, imma wkoll u l-aktar għall-klassijiet il-foqra. Dawn l-iskejjel ma kellhomx ikunu mmexxija mill-kleru. Kieku biss il-Ġiżwiti kienu tkeċċew fl-1768 u magħhom is-sistema edukattiva antikwata li kienu jipprattikaw. Imma jekk il-Knisja ma kienx ħa jkollha sehem fis-sistema edukattiva ta' Vassalli, kellha r-responsabilità li tipprovdi l-iskejjel u l-finanzi. L-għadd ta' kappelli mxerrda mal-gżira kollha kellhom iservu ta' klassijiet, filwaqt li l-proġett, neċessarju u utli, kien ħa jkun iffinanzjat mill-benefizzji ekkleżjastiċi li kienu tant numerużi Malta. Fil-knejjes kellhom ukoll jitpoġġew kaxxi tal-flus biex il-fidili jitfgħu d-donazzjonijiet tagħhom. Uliedna stqarr Vassalli kienu jibqgħu jafuhulna. Kien hemm min ma kienx jaqbel li l-iskejjel ikunu għal kulħadd, fosthom Voltaire, għax min kien ħa jaħdimlu l-għelieqi li kellu, jekk it-tfal tal-bdiewa jagħrfu l-benefiċċji tal-edukazzjoni. Dan id-dbattitu wasal Malta ukoll. Ta' din l-idea kienu l-Imħallef Franġisku Saverju Farrugia u l-Baruni Gaetano Pisani. mhux Vassalli, li espost tal-kurrenti intellettwali u kulturali tal-Illuminiżmu fl-Italja, ma kellu l-ebda simpatija ma' din il-pulitika reazzjonarja. Kien tal-fehma li l-edukazzjoni kienet l-oġġett prinċipali li nazzjon jista' jippossedi. Kien demokratiku ġenwin. Bniedem illitterat, jistqarr fi stqarr fi stedina, jixbah lill-ħmar agħma. Mhu tajjeb għal xejn. Mgħoddi biż-żmien minn kulħadd u iddisprezzat minn oħrajn. Vassalli Vassalli jipprepara sistema edukattiva mmirata għad-dinja kontemporanja li kienet tipprepara lill-istudenti bħala membri attivi tal-komunità. Ma kienx hemm post għal-Latin. Minflok, l-aritmetika, is-snajja', ix-xjenzi, l-arti mekkanika, kien ukoll interessat li jipproduċi mhux biss ċittadini utli imma wkoll ċittadini onesti. Jobdu l-liġijiet, jirrispettaw lilhom infushom, iħobbu l-ordni u l-ġid pubbliku, jistmerru l-iżball, jaħarbu l-qerq u l-ingann. Dan kien l-għan tat-tagħlim tad-duttrina Nisranija. Bil-misteri għoljin tagħha, id-dommi qaddisa u l-prinċipji eterni, ir-reliġjon, jgħidilna Vassalli, tikkontrolla l-bniedem, filwaqt li tikkunslah b'tagħmiet futuri. Imma dawn il-virtujiet kif seta' wieħed jakkwisthom mingħajr il-lingwa nazzjonali? Vassalli ma ndaħalx fil-kwistjoni għaddejja dak iż-żmien fl-Ewropa dwar l-oriġini tal-lingwa kien aktar ħsiebu fuq in-neċessità li tikkultiva l-lingwa Maltija. Nistgħu nibqgħu fid-dlam tal-muti, tat-torox u tal-għomja li la jitkellmu, la jisimgħu u lanqas jaqraw? Le, ma jixirqilniex dan kollu. Hawn Vassalli kien qiegħed jimxi fuq il-passi tan-Naplitan Antonio Genovesi li kien tal-fehma li jekk it-tagħlim isir b'lingwa barranija, l-iskejjel ipproduċu Imħuh stupidi u mingħajr użu. Vassalli jiżvolġi argument ieħor. Il-Malti ma kellux ikun biss l-għodda tat-tagħlim, imma bħala lingwa nazzjonali kellu jkun l-ewwel lingwa mgħallma. Dan kien il-metodu ġdid li kien użat min-nazzjonijiet kollha u li Vassalli seta' adotta minn Giancarlo Carli. Mhux talli meta nitwieldu jimlewna rasna b'ħafna ħmerijiet, imma aħna kundannati wkoll nitgħallmu niktbu u naqraw bil-Latin u bit-Taljan. Ir-riżultat hu li ma nitgħallmu xejn. Jew dak li, jew dak il-ftit li nitgħallmu jkun konfuż u niksbuh biss wara ħafna snin u b'tant tbatija. Vassalli stqarr kemm sofra hu stess u qatt ma seta' jinsa kemm tfal brillanti kellhom iħallu l-istudju b'telf kbir għan-nazzjon. Vassalli jġib eżempji oħra biex jenfasizza l-importanza tal-użu tal-Malti. Isemmi eżortazzjoni kontra d-da li kien ra f'sagristija f'waħda mill-knejjes f'Malta u jirrimarka li ma setgħetx ikollha l-effett mixtieq billi kienet miktuba bit-Taljan. Tista' r-reliġjon tikseb l-għan tagħha jekk ma tkunx mgħallma tajjeb u jekk ma jkunx hemm kotba biex jispjegawha bil-lingwa tal-poplu? Lanqas il-predikaturi ma jistgħu jesprimu ruħhom kif jenħtieġ jekk il-lingwa mhix kultivata. Fuq l-eżempju ta' Beccaria, Vassalli jsemmi wkoll il-ħtieġa li l-liġijiet jinkitbu bil-Malti biex jinftehmu mill-poplu. U l-illitterat seta' jifhem x'hemm f'kuntratt? Ma setax in-nutar iqarraq bih. Iddiżappuntat bil-ħakma tal-Ordni, Vassalli ngħaqad mal-Ġakbini u qam għas-sidien despotiċi. Il-pjan falla u ġie arrestat, imma ħarab biex reġa' ġie Malta fi żmien il-Franċiżi. Din id-darba ġie eżiljat għal għomru. Is-Setilja n-naħa t'isfel ta' Franza fejn beda jmexxi l-industrija tal-qoton. Ix-xorti reġgħet ittraditu għax il-waqgħa ta' Napuljun kienet tfisser it-tmiem tal-impjieg tiegħu. Irritorna Malta fl-1820, flimkien ma' martu u wliedu, f'povertà estrema. Rema x-xabla u reġa' qabad il-pinna biex ikompli l-vokazzjoni primarja tiegħu, il-fidwa ta' niesu permezz tal-edukazzjoni u l-użu tal-Malti. Mal-ħakma Ingliża ta' Malta kienu ġew numru ta' missjunarji Protestanti, fosthom iċ-Church Missionary Society. Dawn kellhom idea fantastika, li jipprotestantaw lill-pajjiżi madwar il-Mediterran b'eluf ta' Bibbji bit-Taljan, bl-Għarbi, bit-Tork u bil-Grieg li kienu jiġu stampati Malta. Kellu wkoll idea aktar kellhom ukoll idea aktar kimerika, li jgħallmu lil li jagħmlu lill-Maltin Protestanti. Imma kif seta' dan isir jekk il-Maltin ikunu illitterati, ma jafux jaqraw il-Bibbja, is-sinjal ewlieni tal-Protestanti? Għal dan il-għan Vassalli beda jgħallem il-Malti l-università, l-ewwel professur ta' lsienu. Ma kellux kriżi ta' koxjenza, issa li kien deista? Jemmen biss fil-Ħallieq. Vassalli pprovdielhom ukoll materjal għall-iskejjel, fosthom id-djalogi bil-Malti, eżerċizzji ta' kliem appost, bħal Spirtu u Ġisem, kif ukoll għażla ta' barabboli, mirakli u diskorsi ta' Kristu u fuq kollox it-traduzzjoni tal-erba' Evanġelji u l-Atti tal-Appostli. Dan il-materjal kollu kien jintuża fl-iskejjel bħal dik Metodista tar-Reverendu John Keeling, il-Malta Charity School. Nistgħu nimmaġinaw il-ferħ ta' Vassalli meta sema' tfal Maltin jaqraw il-Kotba Mqaddsa u jfaħħru 'l Alla u s-Salvatur tagħ, il-Kreatur u s-Salvatur tagħhom bil-lingwa tagħhom. Vassalli issa kien wiesaq lejn it-tmiem ta' ħajtu imma mhux ħa jmut qabel jikteb it-testment tiegħu fil-forma tal-motti, aforiżmi e proverbji Malteżi. Ktieb tal-qari ieħor fl-iskejjel Protestanti. Il-proverbji kienu forma ta' kodiċi nazzjonali, ġabra ta' liġijiet għall-ġid tas-soċjetà li jirrappreżentaw il-kwalitajiet l-aktar nobbli tal-bniedem. Huma l-arkivji u t-teżor tal-poplu, stampa tal-ferħ u d-dwejjaq tagħhom. B'kelma waħda katina mal-passat u forsi nostalġija għat-telf ta' virtujiet ta' epoka ta' qabel. Jiġifieri mhux biżżejjed li l-Maltin ikunu letterati f'lsierhom, imma jeħtiġilhom ukoll li jaħorbu li jaħarbu li jħobbu l-virtù u jobgħodu l-vizzju. Vassalli rtira fis-sikurezza tal-passat, qisu diżilluż biċ-ċiviltà ta' żmienu, f'dan is-sens kien aktar romantiku milli illuminista. Miet fl-1824. Imma kien għadu mwaħħal mal-iskrivanija, jittraduċi s-Sultan Ċiru u l-Ittra ta' San Pawl lir-Rumani. Ma rahomhomx stampati, imma bid-diżappunti kollha li kellu, kompla jiddefendi postu sal-aħħar. konxju li ma setax injora l-kuxjenza tiegħu li jifdi lil pajjiżu permezz tal-edukazzjoni. Jekk l-avversarji tiegħu setgħu joħdulu kollox, żgur li mhux moħħu u qalbu. Nirringrazzjakom.